Wara 30 sena miż-żewġin, iddeċidejna li wasal iż-żmien li nibdlu l-kċina. Il-kċina li kellna kienet għadha l-istess waħda li għamilna qabel ma żżewġna. Ikolli nistqar li kellna ħafna memorji marbutin ma' kull girfa jew għafsa li kienet rabbiet matul iż-żmien. Imma kif jgħid il-Malti, Iż-żmien isajru l-bajtar, u ż-żmien kien sajjar sew l-għamara tad-dar tagħna. Pawlu, ir-raġel tiegħi, kien għadu kemm irtira mix-xogħol, u allura daħal għal din il-biċċa xogħol b'ruħu u b'ġismu. Dorna ftit twienet mhux ħażin u ddeċidejna li nagħmlu waħda ta' do it yourself. Hekk tkun xi ħaġa li Pawli jista' jaħdem biċċa biċċa fil-ħin liberu tiegħu Ftit ġimgħat wara li għamilna l-ordni, waslet il-kċina. Ma ngħidilkomx kemm il-kaxxa kellna. Kollox ippakjat fil-ġablo, kartun u karti sabiex kollox jasal qawwi u sħiħ. Ma' kull biċċa għamara, kellna wkoll fuljett żgħir li jispjegalek pass pass x'għandek tagħmel sabiex twaħħal kollox postu mingħajr problemi. Għall-bidu, bdejna mexjin ħarir. Pawlu żarma l-iżgħar kabord li konna ordnajna, u arma b'kull biċċa għodda li kellu biex jgħaqqad biċċa biċċa l-injam flimkien, jimxi pass pass mal-fuljett li kien sab fil-kaxxa. Wara ftit sigħat, kellna l-ewwel kabord magħqud. Trid tara wiċċ Pawlu mimli sodisfazzjon meta lesta. Kien qisu tifel b'ġugarell ġdid f'idejh. Wara dak is-suċċess, l-għada qomna kmieni sabiex minn kmieni filgħodu nkomplu x-xogħol fuq il-kċina. Issa, la kien irnexxielna wieħed, żgur li l-kumplament ma kinux se jkunu problema. Wara li ħadna kolazzjon ħafif, bdejna nispakkjaw il-kumplament tal-għamara. Pawlu rraġuna li issa kien jaf x'għandu jagħmel, u allura, kontra l-ġurnata ta' qabel, il-fuljett ma tax kasu. Imma ħej, x'bawxa għad għamilna? Donnu li anqas l-injama beda jaqbel biċċa ma' biċċa. Kif spiċċajna f'dan it-taħwid kollu, meta l-ġurnata ta' qabel sibniha tant faċli? X'konna qegħdin nagħmlu differenti? Bagħad ftakart, kien irnexxielna nagħqdu l-kabord b'mod faċli għaliex imxejna mal-istruzzjonijiet tal-fuljett. Kos, dak il-fuljett ċkejken kemm kien importanti! Kemm frankajna ħin għaliex imxejna pass pass ma' dak li kien hemm miktub fih. Kemm importanti l-preparazzjoni ta' qabel? Għandek tgħid, anke biex sempliċiment nagħmel l-ikla ta' nofsinhar, irrid naħseb minn lejliet sabiex jekk ikolli bżonn xi affarijiet mill-friża noħroġhom minn qabel. Mhux ta' b'xejn li Alla qabel bagħat lil ibnu fid-dinja, bagħat lil Ġwanni sabiex jipprepara l-poplu Lhudi għall-miġja tiegħu. U xi preparazzjoni tom Meta staqsewh x'għandhom jagħmlu biex jippreparaw ruħhom għall-miġja tal-Messija, huwa kien pront u qalilhom sabiex jgħinu lill-proxxmu tagħhom. Konxja xejn jien tal-bżonnijiet tal-persuni ta' madwari? Il-persuni li niltaqa' magħhom ta' kuljum? Sħabi, membri tal-familja? kif ukoll persuni oħra li l-Mulej ilaqqani magħhom. Kemm qiegħda mmur lil lil minn triqti sabiex ta' madwari jkunu xi ftit aħjar. Lil dawk li kienu jiġbru t-taxxi, Ġwanni qalilhom sabiex ma jihdux iktar mill suppost. U jien x'nagħmel? Ġieli ħadd prosit fuq xi proġett jew biċċa xogħol li għamel ħaddieħor? Jekk forsi għandi xi business, nżomm ħlas ogħla milli jmissni? Anke s-suldati, minkejja li xogħolhom kien mimli vjolenza, xtaqu jgħixu aħjar. U Ġwanni kellu parir għalihom ukoll, Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom. Kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. F'kelma waħda qalilhom, sabiex ikunu ġusti, fl-għemil kollu tagħhom, u ma jeħdux aktar milli ħaqqhom. Fil-ħajja tiegħi, nimxi ma' kulħadd l-istess? Jew ikun hemm persuni li nitrattom aħjar minn oħrajn għax naf li se jpattuli lura? Kos, ħsibt bejni u bejn ruħi. Il-preparazzjoni u l-istruzzjonijiet f'kollox huma importanti, mhux biss biex naqdu l-kċina. Sakemm jien kont mitlufa fi ħsiebi, Pawlu kien laħaq sab il-fuljett u f'kemm ili ngħidlek ix-xogħol kompla ħarir. Għall-grazzja t'Alla, il-kċina issa hija lesta u kull xħin nidħol fiha tfakkarni kemm hu importanti li nipprepara ruħi. Mhux biss għall-affarijiet li għaddu, imma fuq kollox għall-miġja tal-Mulej fil-ħajja tiegħi.